Matiang'i buna togamba bono iga, nabwate kera egento aganeti koboria obo president. Experience nabwate, akili nabwate, chibesa nabwate chiokoboria chikura, eparty nabwate, abanasiasa around him mbaroo. Egento gioka keborire nekemo, abagusii komotaoria, komotaoria kabisa bamoboire buna oyobo, eh! Komobwaterera chinsemo chionsi. Yaani ng'a mayengo agosoka ebakomorora buna omwana omwabo, buna omomura ominto, buna tata, buna ekerore kiomogusii. Eki gioka naki mayengo aborire.

Sura ambayo inatambulika Kenya.
Abwatete ebiicha agotebia abanto ng'a ng'a onye motagete omonto ogochengi Kenya noyo ose ebiicha, oyo ore matiang'i. Onye motagete omonto ogochengi Kenya noyo ore ase ebiicha. Eh? Yaani ng'a okoba at the forefront buna omogusii ogotang'anera abande, koba ne matiang'i. Eyio ere buya. Omonto buna oyio tanyare koumera amatiang'ani amaete, tari besakanire. Ime yaye etebeti ng'a buna omogusii, inki nakonyire matiang'i? Ebicha nko print, ng'ende ntebie abanto paara ng'a onye koganetie omonto gochange Kenya, noyo. Akorokwa matiang'i. Abwate ebicha iga kabisa, abwate ebicha kabisa agasekera iga kabisa, abwate ebicha kabisa, oyo matiang'i. Eyio ere buya. Aye bono buna omogusii asore, Ebori ango, naki gwatebirie onde? Gwakire mokwesimi kwamosemerie? Gwatebirie onde ng'a matiang'ina bagochinchia Kenya? Eh? Tiga toteme chinchera chionsi torosani, totebani, tomonyererani, tosugumane, tokonye matiang'ina. Tokonye matiang'ina. Chikura chionsi pi nari nu Kenya engima, echia gusii tiga tomoe, echia gusii tiga tomoe. Aboro tiga toigwarane. Narino pi tiatomaicha gusii. Tomanye ng'a abachumbe, chigavana, ne chi MP, chi senator chionsi ne chia matiang'i. Tomoe chinguru. Abanto mbaro bakoboria ng'a ekero matiang'i ekura, ngochi kongora are bokima, ngochi gonsera are. Abogambi togochora nkogera bare ebinto ebinge biakorekana ase obogima obogima bwaito. Okonyora gwachora omogambi okiini ebango, bwogo nyomba onye kwagora egento gie ekeomi bono okore pound. Igo omogambi oyio gwachorete torochi nabwate eng'encho agosaria obogima bwao? Matiang'i tiga tomosugume. Epaara ere tugusie eene nebuya kabisa engiya chigari chigoeta, kamosuku nonyetumia epaara eywo, omanye komanya ng'a kumbe omogambi nachorete nare egasi. Tiatosi komia amatiang'i, ebinto mbire amatiang'i ogokora kulingana na intwe buna tokobipima, mbiri biya lakini. Chingaki buna chigosuka kamokore ase na oo. Kae, eki nakio nkobatebia igaa, abanto baminto, matiang'i kagokora kende, abagusii toma okoboko, keria aramue gokora ororire, tokomotebia ng'a kora keria ogoteba notore. Noo tore, eh bono, nabo tokore chianalysis chinde igaa kwanyora ngoteba amatiang'i ng'a ko eki ne chianalysis togokora chia egesungu na ekeswahiri koriki chisubscribe abanto bagwoche. Lakini ekero tokogamba ekegusii igaa, aa tokogamba egenka, goika toteba niki manye. Maga amatiang'i agokora amagoso nabo nkobareta aa twajadiliana kabisa twanyora agachibu. Lakini oyo tarakora kende, gose onye gakore egento ekiya, tiatomokoboko.

abaoria, alafu okanyora chisupermarket, abangwana bareo nabaoria, naende kwamanya konyora abaindi, chihoteli chinde abaikoyo, ebiashara mpaka chibuchari siku hizi abaikoyo mbabwate. Namanya koboria naki, mogusii taiyo Nairobi orache gosia igoro ya supemarket, nonye etaoni aria bosa ongo gose kera okaga are, abanto bacha bagora ebinto. Kwamonyora omwana onyabete nyage nyarete naye nyorete akagasio ororo, at least onyora ng'a chigasi nchiroo. Omongwana naro oyomo ere ntete goakera chingobi sana okorokwa ng'aa naigwa nakorwa moturi, mokaye omoturi. Mongwana oyo ogadian, oyio nomonto obwate koeguchikura. Ase ki ngoteba boigo? Omongwana oyio arigete abanto abange chisupermarket abagote Nairobi gusii kera aase mpaka Narok chisupermarket iga, arigete abagusii aba bagokora chigasi. Oyio nomonto obwenerete koegwa chikura, gekogera already okonyire abanto. Eki gioka abanto gose naba west gose north mogirango mbu ase akoboria chikura, moe omongwana oria chikura. Lusia Steve Mogaka mobeke, mobeke onde, beka Muturi, beka Muturi chikura. Mobeke ebungi. Okonyire abanto goeta goeta goeta, mokwana inche beka namonyorete nachete supermarket aria rende bosongo, aria nere eye igaa St Jude iga aria. Ngasoa ime nkamonyora nere oikaransete ecounter, ng'oboria kaba mweshimiwa naye? Ee nkamokwana. Asa asogete are omonto oigo bosa igo atabwati mang'ana, togwancha ng'a ne billionaire isiko aa. Ntware kogamba nere in details, lakini ekero omonto oroche arikire abanto ang'e chiribu, chiribu, chibasi chiaye gochia korwa moria abanto barikire oo, bagoakanwa, akonya abagusii korwa Nairobi koirana, omonto kabisa agerire ebiashara bia gusii biakina, omonto origusii akorwaa ching'eni marogoba, chiaika Nairobi, chiagenda chiachia koonia oino, nere mambia obeka. Omongwana buna oyio inki otamoreti kura? Baas, kwamokonyora bono amagento a nyande, bono iga barorire matiang'i, bono nabo bagocha gusii, babwate chibesa mbanye koagacha supermarket oo, duka teiyo, tinga teiyo, kende nkeiyo, amaria aba risiko. Omagocha gusii bono, ne chikura atete aba gusii bamoakere chikura. Eeh, montegerete kabisa? Tinteti ng'a abanto bamenye isiko, bamenyete isiko nababe, yaya, omonto oroche obwate chibesa obete kabisa. Ng'a nonya mbosongo togeka supermarket, orie ikaba gusii nonya mbatano, ikomi, ebijana bia gusii mbibwati besa, gasi nchiyo, mogwanchi bieka timbwati besa, takondikana ondike nonya ninche rende, timbwati gasi, mh, timbwati nonya gasi, inche bono ngochaka nabakwanera na rituko riera eeh. Naki onyora nkobatebia enamba yane nere aa, abagusii mokooo bwa gonsitua, mpesa yane ngokorera egasi, kai! Bono rende intwe nakobatebia ng'a. Tiga abagusii totware omoyo bw'okwena omogusii. Inchuo gusii chake supermarket, gora chigari beka para, abagusii naintwe twarina. Okegora supermarket vijana bainyorire egasi. Bono nocha kobua oruchiko oraye na omonto otonarete naki kaye na ebosi yaito ya gusia. Bono buna moturi inki ataigwa ruchiko ora? Nakumeti ng'a naboreti naende akariri, naende abore, Abanto ba West mogirango mokomori nose West gose North, igoro yaino, mokoragererigwa. Inche nabatebia, omonto kare buna okonyire abanto iga, obakonyeire abanto kabisa origete abanto bosongo gusii tataeti komanya ngesaku ki okorwa. Inche oria arare gocha mbe tutu masaba, engoko bayi, bayi, eh. Bono egento nare kobasaba, buna abagusii baminto, baria more isiko, mobwate chibesa,

Kee! Ase okorobwata gwakora ebiasara origete abanto isiko, rende batebi ndigerie chikura, tiga abagusii bono babe buna bago tokoba. Nchera teiyo, echi ne chinkondi chiri chitagete gotumia rieta ri'amatiari gokonyeka, lakini goikera egraound gasi teiyo moratokorere gusii are, eh. Oyonde iga nomongwana ofanisi, namoakera esimi ere aragwanche are interview, tari mongwana mokong'u. Nogende hoteli aria omonyore omokwana omotentete interview naye agwanche. Mongwana oyio, abwate hoteli, arigete abanto mia moja, takonyeti abagima, takonyeti abanto emechie, monto taiyo ogwakana omwana oyo eschool fees, monto taiyo bono igo okore endagera moa igoro yaye, oyio ore buya. Ebusiness chiaye ngosichire, tari ere buya.

oroche tokomokonya, tokomokonya komoa chikura, nki otamwera chikura? Eeh, ekero abanto mbarabwo bagocha korusia gesiro ba chibesa, baimoka baboria chikura baegwa. Lakini baria torarete kaba bagotokonya, twababeka kando. Lakini kwamanya onyore omonto mambia, ndikire omwana oyo abwo kabagangare hoteli abwo, kabagangare abwo, tiga tokonye abanto baria batokonyire nabarabwo, twa tobakere mbuya mono, gose bono.